Another war vet not happy nenyaya dzekubiwa kwemari kuri kuitika achinyomba ED, Zanu PF team yevarakash naKuda Tagwirei. Hi guys welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel please subscribe but if you are returning subscriber welcome back. Things are not looking good guys chakabvondoka maovheti ari kuramba ari kudedzera kuti muri kubira nyika kaimi mitererai munzwe zvakaoma. Ivasukutisa kupwanya. ivo vamuda ngavagarwe nemayouth enyu amuri kufamba nawo nevarakashi venyu ko kana 2030 ikazoramba kusvika munofamba sei kana kuti 2028 yacho ikazo- ikasazosvika muri va- varipo vari kutungamira vamunangagwa muchafamba sei muri kumbotarisao here mberi kwamuri kuenda kuti kune rima kana kuti muri kungotarisa zviri padhuze vana chivhayo muri kungoona zviri padhuze nemi zviri mberi hamusi kuzvifunga bhozi mukatungamirwa nebofwa mese muchawira muchawira mvura kana kuwira mugomba mese nekuti mune makatungamirwa nemunhu asiri kuona kwaari kuenda fokasai fungai zvakanaka nguva iripo mari munayo vana chivhayo zviri kunetsa nyika muri kuzviziva wakoniwa kana kutenga amburenzi chaiyo kuti chipatara amburenzi ichindotengerwa magumbezi ichiondotengerwa mapiritsi woendawo pachikoro Ah, rega ndidevelopawo chikoro ichi handifunge kuti mataurirwo auri kuitwa akaipa ungadei uchine munhu akakuvenga asi munotora mari yenyika muchiita madiro ajojina hamuchagari pasi nemari yenyika saka ndiri kuti onai zviri mberi iwe garwe siyana nezvauri kuita zvekutuma zvekutuka vanhu vakuru maoveji vanoziva kwawakabva nenyika kuti isungunuke saka iwe garwe kuda kusungirira nyika pairi kusunungurwa sei iwe muda wacho muchitaura zvisina basa muchiparidza nhema dzamuri kuparidza chii chamakaita chamuda kupedza muna 2030 chinoramba kupera iko zvino project yacho iri kupi taurai kwairi tinoiona tinyatsoona kuti zveshuwa 2030 inenge yapera tiudzei kune project yacho yauri kutaura iwe garwe kwayo 10 2030 tinoda kuti vamunangagwe varambe varipo vanhu vari kuti ngavasabva ngavapedze mapurojekiti avo kana project iri yehurumende hurumende inopinda nyowani inopedzisa kana zviri zvinhu zviri straight asi kana zviri zvinhu nechimbavha mukati ndo panonetsa muite muchitarisa upenyu wenyu vakomana muite muchingwarira unhu hwenyu nematauriro enyu amunoita mubvane kuziva kuti nyika iri kuzvinzwa hakuna munhu ari kuda 2030 hakuna munhu achada vamunangagwa pari zvino hakuna zvekutoti zvekuri zvekupedza two teams zviya zvega is too far vanhu vanenge vapera kufa nzara inenge yatiuraya kutori kure zvekutaurwa izvo zviya zviya nevakuru nemahofisi ndochaizvo chaizvo ndochokwadi ngavangosunungura nyika kwakanaka because izvino nyika ichakasungirirwa kana varipo chete nyika haina kusungunuka wati udemonstrate yotaura zviri kuitika munyika wateerwa marohwa hee mukuru wemapurisa akapinda iko zvino iko anamate kuti 2030 apinde otherwise naiye futika anoteera vamwe kunozorora kumba you must lead by example unless kana wakapinzana basa pachikamalism chavo asi anenge akuda kutanga kudziya moto wembavha neiyi ichaitawo mbavha futi saka toda kuyambirana muzimbabwe kuti muzimbabwe vanhu havana kupusa muzimbabwe iyi inyika ine runyarara zvokuti vanhu ukazoona vanhu vakutanga kutaura so hazvichaiti zvanyanya tanyanya kudzvanyirirwa kwacho zvimitemo mitemo zvamuri kungogadza izvi hazvishande muzimbabwe hazvishande mitemo yamuri kuisa muzimbabwe inobhenefita tutufamily twenyu chete family dzenyu ndo dzinobhenefita zvese saka toda kuti tiyambirane